Croeso i Grochen Disney, David dw i. Ac April dw i. Dw i'n dod o Brydain. A dw i'n dod o America. Dau ffan Disney da ni. A dau ddysgwyr Cymraeg da ni. Ymunwch â ni am y newyddion ddiweddaraf Disney, ac hyd Disney. Helo pawb! Da ni nôl! Croeso nôl i Grochân Disney! Da ni wedi bod i ffwrdd am amser hir, ond dw i'n hapus i ddeud bod Crochân Disney yn parhau! Rŵan, dw i ddim yn gallu gwneud y sioe heb fy hoff person yn y byd! April, wyt ti yma? O! Hoff person. Diolch, David. Ydw, wrth gwrs, dwi yma. Sut wyt ti, David? Dwi'n fendigedig, sut wyt ti? Dwi'n wych! Dwi'n gyffrous i recordio'r podlediad eto. A fi hefyd. Rŵan, just i esbonio i'n gwrandawyr newydd, April, pam 'dan ni'n gwneud Crochan Disney? Wel, da ni wedi bod yn dysgu Cymraeg am flynyddoedd rŵan. Mae 'na sawl podlediad i ddysgwyr Cymraeg, a roeddwn ni eisiau creu podlediad i helpu dysgwyr hefyd. Oedd e'n rili, roeddwn ni eisiau creu podlediad dim jyst i ddysgwyr eraill, ond rhywbeth mewn pwnc gwahanol, fel Disney. Ac hefyd mewn rhythm arafach. Fel dysgwr, dw i'n hoff iawn o raglenni a phethau yn Cymraeg sydd ychydig yn arafach a, gobeithio, yn hawdd i'w ddallt. Yn union! Felly, David, Wyt ti'n medru atgoffa'r gwrandawyr sut mae'r rhaglen yn gweithio? Ydw, diolch, April. Efo pob pennod, mi fyddwn ni'n trafod popeth Disney, ffilmiau Disney, parciau Disney, a gobeithio rhai ffeithiau diddorol am Disney hefyd. Ac hefyd, mae gynnon ni rywbeth newydd am ein tymor newydd o Grochen Disney. Oh really? Oes, mae gynna ni grŵp Facebook rŵan. Os dach chi isio ymuno â ni ar ein grŵp Facebook, da ni ar Crachen Disney, wrth gwrs. Dach chi'n gallu ymarfer eich Cymraeg efo ni, a thrafod popeth Disney efo ffans Disney eraill. Wel, am gyffrous! Wyt ti'n barod i ddechrau ein pennod newydd cyntaf April? O, dwi'n meddwl! Ydw, dwi'n barod! Gwych! Ein segment cyntaf fel arfer ydy ffilmiau Disney. Mae gyda ni sawl ffilm eleni gan Disney a Pixar. A mis yma, mis Mehefin 2026, mi fydd Toy Story 5 yn cael ei ryddhau. Dwi'n mor gyffrous am Toy Story 5. A fi hefyd! Mae'r stori yn edrych yn ddiddorol. Mae'n edrych fel bod Woody yn dod yn ôl i helpu'r tegenau eraill. Hefyd, tabled ydy villain y ffilm. Dwi'n meddwl y bydd y tegenau'n ymladd â thechnoleg. O, David, mae Disney wedi rhyddhau rhai nwyddau ar gyfer Toy Story 5. Ooh. Dwi'n hoff iawn o'r charms newydd gan Pandora. O, neis iawn. Yeah. Mae na charm Buzz Lightyear newydd, yr estron bach gwyrdd, a boot bichwas i Woody. Bichwas ydi cowboi yn Gymraeg. Da iawn. Mm. Uh, Dwi'n meddwl bod rhaid i mi brynu'r boot. A ffefryn y fans ydy Slinky Dog efo spring sy'n lapio o gwmpas y freichled. Mor cŵl! Ww, waw! Mae Slinky Dog wedi gwerthu allan ar-lein yn barod wrth i ni recordio hwn, ond os da chi wedi prynu un o'r charms, please postiwch lun yn ein grŵp newydd ar Facebook. Hoffwn ni ei gweld nhw. Please. da iawn, diolch April. Hefyd, i ddod yn fuan i sinemâu ydy Moana Live Action! Ie! Mi fydd Dwayne Johnson yn chwarae Maui eto am y ffilm newydd. Mi wnaeth o leisio Maui yn y ffilm greiddiol, wrth gwrs. Do, a mi fydd Catherine Laga'aia yn chwarae Moana yn y ffilm newydd, ei rôl mawr cyntaf mewn ffilm. Be arall, April? Hefyd, mae gynnon ni Hext ym mis Tachwedd. Dw i ddim yn gwybod llawer am Hext. Be amdanat ti, David? Tipyn bach. Mae Disney wedi rhyddhau tipyn bach o wybodaeth am Hext. Ffilm mawr nesa' gan Walt Disney Studios ydy'r ffilm. Yn y ffilm, mae 'na ferch yn ei harddegau o'r enw Billy. Mae hi'n darganfod bod gynni hi bwerau hudol, Ac mae hi'n mynd i fyd hudolus o'r enw Hex. Ac mae hi'n teithio yno efo ei mam swil. So, ydy'r ffilm yn digwydd yn y gorffennol? Nag ydy, mae'r ffilm yn digwydd yn y presennol. O, diddorol iawn. Yn hollol! Dwi'n edrych ymlaen at Hext yn fawr iawn, ac mi fydd April a fi yn gweld Toy Story 5 yn fuan. Mi fyddwn ni'n rhannu ein sylwadau ar y pennod nesa. Byddwn. Wir. Nawn ni symud ymlaen i'n segment nesa, David? Nawn wir! Ac rŵan, newyddion y parciau! Rŵan, fel arfer, 'dan ni'n hoffi trafod pob parc Disney o gwmpas y byd, ond wrth gwrs ein parc cartref ydi Disneyland Paris, achos rili mae'n agosach at Gymru. Ac mae Disneyland Paris wedi bod yn brysur iawn. April, faset ti'n hoffi siarad am beth sy'n newydd a diddorol yn Disneyland Paris ar hyn o bryd? Wrth gwrs! Fis Mawrth eleni, mi newidiodd Walt Disney Studios ei enw. Disney Adventure World ydi'r enw rŵan. World of Frozen ydi'r tir mawr newydd. A dwi mor gyffrous achos mae David a fi'n mynd i ymweld â World of Frozen ym mis Hydref eleni. A dan, mi fyddwn ni'n ymweld â Disneyland Paris ddechrau mis Hydref! Efo World of Frozen, dw i'n edrych ymlaen at eu siopïau a bwytai newydd. Dw i wedi clywed am lolfa, neu bar, newydd. Dw i'n edrych ymlaen at ddiod yn y lolfa Regal View. Dach chi'n medru ffindio Regal View ar Adventure Way. Promenâd bach ydy Adventure Way sy'n cysylltu'r parc greiddiol efo'r ardal newydd. Ond rili, dwi'n gyffrous am yr atyniadau newydd. Mae gynnon ni Frozen Ever After rŵan yn World of Frozen. Os 'dach chi wedi reidio Frozen Ever After yn Epcot yn Orlando, Dach chi'n gwybod yr atyniad yn barod? Ac wyt ti'n edrych ymlaen at yr atyniad Tangled newydd, Toit? O, ydw! Un o fy hoff ffilmiau ydy Tangled, felly dw i'n edrych ymlaen at atyniad Tangled newydd yn fawr iawn. Mae'n jyst atyniad sy'n trwy. Ond mae'n edrych yn hardd. O, dw i'n cytuno. Neis iawn. Diolch, April. Dyna fo am newyddion y parciau am mis yma. Ein segment nesa ydi ffeithiau Disney. Oeddech chi'n gwybod pan dach chi'n ymweld â unrhyw parc Disney efo Haunted Mansion neu Tower of Terror, Mae 'na jôc bach i ffindio yn y mynediad. Os dydi'r atyniadau ddim yn brysur, edrychwch ar yr arwydd efo'r amser aros. Fel arfer, mae'r arwydd yn deud dim munudau, no minutes. Ond efo Haunted Mansion neu Phantom Manor ym Mharis, neu Tower of Terror, mae'r arwydd yn deud 13 munud. 13. Just joc bach sy'n dipyn bach yn spooky. Ww, spooky iawn! Yn union. Dyna fo am y mis yma, ffrindiau. Mae'n neis i fod yn ôl. Ydi tydi! Diolch yn fawr iawn am dod yn ôl ac yn gwrando arna ni ffrindiau. Peidiwch ag anghofio i ddilyn ni ar Facebook ar Crochan Disney. A wela chi mis nesa! Wela chi mis nesa! Hwyl pawb! Hwyl fawr! Mae'r bennod hon o Grochan Disney wedi ei chyflwyno A'i golygu gan David Herzog, hawlfraint David Herzog, 2026, ac eithrio eiddo Disney sy'n perthyn i'r Disney Corporation. Diolch i'n noddwyr, Menturiaeth Conway, Menturiaeth Fflint a Wrecsam ac Angharad Maddock. Wela chi yn fuan, pawb!